Ɛnam sɛ yɛda Nyame ase, yɛpagya ne din, yɛhyɛ ndie no nyam. Ebi ada na ɛbɛhia sɛ yɛbɛtie Nyame asɛm, wɔsɛ asɛm ne kanea a ɛhyerɛn. Wɔse kan no no deɛ na yɛyɛ wɔ nkoasom mu, na anka yɛkan a na anka yɛnka ho. Na mmom Yesu mogya no nti no, ame abɛyɛ adehyeɛ. Yesu wuo no ɛho aba mfasoɔ bebree ama yɛn. Nti ebi bɛdu yɛse o. Yesu awu no asɔre nti, yɛkwagye yɛn ani. Yɛrekae Yesu awoda. Bible no nkyerɛɛ baabiara sɛ yɛmfa nkae Yesu awoda. Na ade a Jesus koraa mpo kaa sɛ yɛmfa nkae no no, wokan First Corinthians eleven twenty three a, ɛwɔ hɔ. Da bɛn na Yesu kodii ne birthday? Da bɛn na ne maame too pono maa no sɛ, Ndɛ me ba, fa gye w'ani, na fa kae w'awoda? Bere duru hɔ a, Yɛse oo, yɛde kae Yesu awoda. Saa ade no nso nni twerɛsɛm mu, na ɛnnɛ yɛde ahyɛ twerɛsɛm no mu. Ɛna deɛ ɛpɛ ne yɛyɛ. Na sɛ wokae Yesu awoda a, ɛyɛ nsa nom. Ɛyɛ adwaman. So saa berɛ no na obi rekɔ Viana o, saa berɛ no anadwo bɛyɛ ten obi rekɔ Alasawa beach, wasɔ ne gɛɛto, na ɔne no rekɔ. Nufoɔ tumi mia no te sɛ famakfoɔ abɛn. Watwe nufoɔ miamia no basabasa. Adwaman nko ara. Yɛmpɛ Nyame asɛm. Yɛapo Nyame asɛm. Yɛtie Nyame asɛm a, yɛnni so. Yɛse yɛde kae Yesu awoda. Ɛnnɛ asɔfoɔ agye atom. Akristofoɔ adeɛ wei agye atom na yɛde rebɔ bra. Nanso wobɛhwɛ twerɛsɛm no anni mu. Adeɛ a ɔkaa se yɛmfa nkae no yɛ adidie. First Chronicle eleven twenty three wɔ hɔ. Ɔkaa se n'asuafoɔ a ne nyɛ no wɔmfa nyɛ dɛn? Nkae no. Ɛno ne ne adeɛ a ɔsan nka yɛde kae papa no. Bɛn da no, deɛn ne yɛde kae no? Berɛ nya bɛduru so yɛse yɛde rekɔkae Jesus. Wo deɛ calculate wo kae Matthew two sixteen a, ɛberɛ a yɛrewoo Yesu no na Ɔhene Herod hyɛɛ sɛ yɛnkuo kuro mu nkoraa nyinaa. Nti wo deɛ calculate fo adwene to fam. Sɛ berɛ nya duru a, Wohu accident ɛkɔ so. Hwɛ mmɔfra a akyi a wɔde wɔn kɔgye sika. Hwɛ mogya a ɛhwie gu. Wobɛte nne asi oo, gas bi apae na ɛhye amanfoɔ. Saa berɛ no duru a, bonsam ani bere. Ɔku Nyame mma. Nti nka saa berɛ no duru a, nka ɔse yɛde yɛn yafunu toɔ na yɛyɛ dɛn? Yɛbɔ mpaeɛ. Yɛyɛ akɔmkyere na yɛde gye yɛn mma firi ɔhaw mu. Yɛde gye yɛn kununom nnwuma firi bɔne mu. Nso saa berɛ no duru a, na yɛn ani agye. ne yɛ dɛreɛ nkokɔ, ne yɛn nso yɛwu sɛ pɔltre nkokɔ. Kae Muslimfoɔ, wɔn koraa mpo ba abɛyɛ wɔn deɛ a, wɔn ba abɛdi wɔn deɛ a, wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ akɔmkyere, one month. Na adɛn a yɛn yɛfiri yɛn ho sɛ Kristofoɔ? Saa berɛ no duru a, yɛntumi mfa yɛn yafunu nto hɔ, na yɛmmɔ mpaeɛ nso mfrɛ Papa no. Ɛnna yɛapo Nyame asɛm. Yɛntumi nnya mmerɛ mpo nsua Nyame asɛm. Obi bɛtumi anya tam a wɔaki lotto number, Ɔbɛtena loto ho ndɛ. Binom kɔ loto church fitsi anɔpa kosi anadwo na ɔtsena loto ho na ɔwɛki loto. Obi tumi gye numbers gu w'ewiam. Single thirty, thirty four na ɔagye. Single five, thirty five na ɔagye. Bisa no sɛ quotation bɛn na ɔwɔ. Yɛama no Nyame asɛm. Yetsie Nyame asɛm a yɛndu so na yɛne ara yɛfa yɛn akwan so. Deɛ ɛpɛ no yɛyɛ. Nanso yɛsɔre a yɛse Nyankopɔn bɔɔ yɛn suban so sɛ ne sɛsoɔ. Na Nyankopɔn suban so na Ɔbɔɔ hɛn a, abrabɔ a ɔsɛ yɛbɔ ni. Ɔsɛ yɛdi Nyame ahyɛdeɛ so. Ndɛ mberantiɛ yɛnntumi nndi Nyame ahyɛdeɛ so. Deɛ nsɛ nko ara na yɛyɛ. Aberantiɛ nya sika kakra a ɔbɛtumi de aboa n'abusua no, na ɔde retwe mpena. Waware nso, na ɔwɔ mpena four. Adɛn? Bɔne bɛn? Wo nko ara na Nyankopɔn bɔɔ mmaa maa wo sɛ fa. Ɛwɔ sɛ yɛsakyera yɛadwene firi bɔne ho. Bɛn na yɛnnya nokorɛ no ntie? Yɛtie nokorɛ no mpo a, yɛnni so, nti ama atorofoɔ no adɔɔso. Nti ɛwɔ sɛ yɛhwe yɛn ho yie na yɛtwe yɛn ho firi bɔne ho. Yɛsɔre a yɛsɛ Nyankopɔn abɔ yɛn suban so sɛ Ne sɛsoɔ. Nti wokaa Genesis one twenty six no a, ɔse Nyankopɔn bɔɔ nnipa wɔ Ne suban so sɛ Ne sɛsoɔ. Ɛdeɛn ne Ne suban so? Ne suban ne sɛ ɔmmɔ adwaman, nso na ɛmmɛbɔ adwaman. Ɔnwia adeɛ. Ɛnneɛ nso me mma wia adeɛ. Ɔndi kɔnkɔnsa, ɛnneɛ nso me mma di kɔkɔnsa, sɛ ne suban so no, ɛno no. Na ne sɛsoɔ no, wontumi ne Nyankopɔn nyɛ pɛ. Nnipa ne Nyankopɔn nyɛ dɛn? Yɛnsɛ. Sɛ ne sɛsoɔ. Sɛ ne sɛsoɔ. Nti wontumi ne Nyankopɔn nsɛ. Bɛn dɛ na obi sɛ oo, nnipa ne Nyankopɔn koraa yɛ pɛ. Nnipa koraa, yɛn ho koraa yɛ aba mfasoɔ koraa sen abɔfoɔ. Saa asɛm wo kwati bua yi. Ɔno a ɔte soro hɔ a ogyina wo nkyɛn a wonhu no deɛ ɔpɛ bia ɔbɛtumi de ayɛ wo ɔdeɛ ɔno Nyankopɔn na ɛsoma no straight na wo a wote asaase so na wo wuo na ɔno nwu wo ne no hwan na ne ho wɔ mfasoɔ nti ɔsɛ ɔbɔ nnipa wɔ ne sɛsoɔ so nti nnipa yɛn ne Nyankopɔn nsɛ na sɛ ɔne onya wo papa sa na woyɛ wo papa onyɛ wo papa na sɛ ɔne wo papa sɛ na sɛ wo nso woyɛ wo papa a, sɛ meba na sɛ mɛhwɛ wo papa, mede adeɛ bɛma papa a, wo ne wo papa sɛ nti mɛka sɛ wo papa no, ɔno ara na wonti gye memfa mma wo. Nti Nyankopɔn bɔɔ yɛn suban nso sɛ yɛbɛba abɛbɔ abrabɔ tenenee, but ɛnde yɛntumi mbɔ abrabɔ tenenee, deɛ yɛpɛ ne yɛyɛ. Yɛtie Nyame asɛm yɛni so, da biara hee hee wɔ ne yɛpɛ. Ɛnɛ nsanom na ahye yɛn ma. Obi ahyɛ da akotua sika ama barman sɛ ɔngye, anɔpa biara no wakotwa bi. Isaiah five eleven, ɔse wonnue, mo a moma nsa bo mo, mo a mosiri pɛ nom nsa. Ɛnɛ sɔfo no retwa. Na ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi aka akyerɛ mɛmba sɛ mɛmba wo nso mɛntwa bi? Sɔfo no retwa loto. Wobɛyɛ dɛn aka akyerɛ ɔmɛmba sɛ mɛma no ntwa loto? Ɔse mo a mosiri pɛ ma nsa yɛ dɛn? Ɛbo mo, monnue. Na asan so ka Isaiah five twenty two no a ɔse ɔmo nnie, ɔmo a ɔmo frafra nsa na ɔmo nom wɔ ahoɔden mu. Ɛnna obeduru bea baa no, obi agye striker, wagye golda na ɔde afra, wagye apetahyi na ɔde afra, owie a wagye Guinness ɔde afra, stone na ɔde afra na wanom. Wonsɛe nipadua no. Nyame asɔredan na wosɛe ni. Asɛm bɛn na akɔka akyerɛ papa no? Wuwu sisi a w'ani kyerɛ soro, bisa sɛ ɛhe na worekɔ. Obiara nnim tam a ɔde bewu, obiara nnim baabi a ɔrekɔ. Nti nka ɔse yɛdwene asɛm no ho na anka yɛtena asase so na yɛbɔ bra pa. Mmɛn da yɛapo Nyame asɛm. Obi hwɛ deɛ obi yɛ na ɔde yɛ ne deɛ. Wontumi ne Nyankopɔn nsɛ. Wontumi ne no nduru beebiara. Wokaa Ecclesiastes three one eighteen to twenty one a, ɔse ɔhwɛ onipa mma na ohun sɛ nnipa nyinaa yɛ dɛn? Yɛ mmoa. Nnipa ne mmoa hyɛbrɛ yɛ sɛ. Ɛnna huhuhufiri nti yɛ mu nti, ahantan ahyɛ yɛn ma nti no, obi aboa ne yɛde ade abɔ no sɛ puu na yɛagya ne hɔ kɔ. Obi tumi de kaa bɔ aboa na wagya ne hɔ kɔ. Bible sɛ honhom a ɛte wo mu no, ebiara na ɛte aboa mu. Kyɛn a wo ne nipa, wo wo nipa de kyɛn aboa ni hɔ. Wo bɛka sɛ ebia w'agyapadeɛ, wo cars, wo dan akɛseɛ a w'asisi. Wo bɛka sɛ ebia ɛno na ade kyɛn aboa no. Bible sɛ ɛno nso yɛ ahunmudeɛ. Mfasoɔ biara ni so. Ɔse nipa nkyɛn aboa. Honhom a ɛtoo mu no, saa na ɛte aboa mu. Nti ɛkran yɛ so mfasoɔ ne sɛn na yɛasan akɔ kyɛn bɔfoɔ? Yɛ so mfasoɔ ne sɛn na yɛne Nyankopɔn akɔ sɛ? Ɔse honhom a ɛtum yɛ bi na ɛte aboa mu, na sɛdeɛ wobɛwu a wotumi pepere ara na wawu no, saa ara na aboa nso yɛ dɛn? Ɔbɛwu, ɔtumi pepere, nanso ɔwu. Hwɛ sɛdeɛ ɛtwa akokɔ, wotwa ne ti na ɔpepere. Ne nyinaa wɔ Bible mu. Ɛnde ɔhantan ahyɛmma nti no, ɔne wei nkasa. Ɔhu wei aboa na ɔde adeɛ abɔ no sɛ puu. Obi tumi kye aboa na ɔbu ne nan mu. Adɛn a wabɛwe m'adeɛ? Adɛn a wabɛka m'adeɛ agu na wakye aboa pɔnkye? na wabu ne nan mu, wapae n'ani. Na sɛ wo ba no asɛ bi ayɛ wo ba a, wobɛka sɛ wo fie na ɛyɛ wo, wobɛka sɛ wo maame bi na ɛyɛ wo, wobɛka sɛ wo busuani bi na ɛyɛ wo. Ɛnneɛ ɔbaa no abusua mu nyɛ na deɛ wayɛ atwa mu no, ɛso mfasoɔ na ayɛ dɛn? Wonya no. Nti deɛ ɛka nyinaa sɛ yɛmmɔ bra pa. Na sɛ Bible se yɛn nkyɛn aboa a, na ɛno no nkyerɛ sɛ aboa no ɔnam wɔ no. Ɔbɛtumi ne yɛayɛ pɛ wɔ kwan bi so. Sɛ Bible se yɛnkyen aboa a, na ɛno nkyerɛ sɛ aboa no bɛka w'ade agu a, ɛnneɛ gyaa no na ɔnka ngu. Dabi, nyɛ saa na Bible kyerɛkyerɛm. Sɛ aboa no bɛka w'ade agu a, ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn? Wopam no. Sɛ wonkyen aboa na aboa no rebɛka wo a, wobɛgyaa ma no aka wo? Wonnya ma no nka wo. Nti na yɛse abanda ho mma kraman nyɛ dɛn? Ɛnka nipa. Nti aboa no reba abɛhaw no nso, yɛ dɛn? Struggle na gye wo ho, na aboa no nso ntwe ne ho nkɔ. Na ɛno nkyerɛ sɛ fa adeɛ bɔ no na pira no. nnipa nkyɛn aboa. Enti ɛso mfasoɔ koraa ne sɛn wɔ asase so? Deɛ wobɛyɛ biara no, yɛbɛbu atɛn. Wobɛwu atwam akɔ. Abrabɔ fo a wobɔ, deɛ ɔyɛ nyinaa no, yɛbɛbu ho atɛn. Ɛnde yɛntumi koraa nkɔ Nyame fie. Hwɛ nnipa yɛ hɔ ara. Nkɔmhyɛ akɛseɛ ne yɛpɛ. Nti wopɛ sɛ da biara bi a Blenesa bɛgyina nkyɛn na waka se wei, wei. Nyame na ɛfa ne mu aka o. Na mmom ɔreka akyerɛ wo no, adwensakyera nwoma bɛn na ɛwɔ wo mu? Adeɛ na wo ka akyerɛ no ɛne ne bɔtɔm o because wadi nka aka akyerɛ sɛ sakyera ansa na nhyira no aba bɛ nɛ no yɛn pɛ my two seven sɛ wɔ se yɛn misa na ɔde mɛ ma yɛn yɛn nhwɛ ni yɛn bɛ hu yɛ bɛ bom na ɔbɛ bi yɛn na afiti wa a ɔnhwɛ ya na ɔde ama ho wo bom a na wabie wo wo hwɛ ya na wo nsa aka Deɛn na wobɛyɛ? Sakyera firi wo bɔne ho. Twe wo firi w'akwammɔne ho. Wo deɛ, di Nyame asɛm so, na yɛ deɛ Nyame pɛ. Asa. Ɔso wo na wo su frɛ no dehene dehene mu a, ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛgye wo so. Nti nnɛ yɛkɔ ɔhaw mu a, Nyame ntumi nnye yɛn because of bɔne a yɛyɛ nti. Yɛntumi ntwe yɛn ho mfiri bɔne ho. Ama bɔne no nsisi akwan. Honhom fi no ɔno ɔpɛ fi adeɛ Honhom papa pɛ honhom papa adeɛ Ɛnɛ no honhom bɛn na ɛtete yɛn mu Yɛapo Nyame asɛm Yɛtie Nyame asɛm aniso Ntaadeɛ ɛnsɛ ne yɛhyɛ Nti deɛ ɛka yɛn mmerɛ kakra nyinaa se yɛnsakyera Na ɛnkyɛ na papa no reba Yɛse Nyankopɔn bɔ yɛn suban so deɛ a ɛne yɛnya deɛ Nyame pɛ ama ɔba a yɛn nso yɛayɛ dɛn yɛnya baabi de yɛn asi Nyame nhyira n'asɛm so ɛwɔ ne din nti amen. Ti Nyame asɛm sɛdeɛ ɛbɛdi so no ayɛ a na ayɛ den ama yɛn sɛ yɛbɛtumi adi so but yɛtie Nyame asɛm a ɛyɛ den ma nipa. Nso nka little numbers deɛ anka yɛbɛgye but Nyame asɛm deɛ tie a na ayɛ den. Wode quotation ama obi koraa mpo no na ɔde ato baabi, ɔntumi nkɔ kenkan na ɔhu deɛ yɛatwerɛ. Nti nnɛ no yɛapo Nyame asɛm, yɛndi Nyame asɛm so. Obi tie Nyame asɛm a ɔdwene sɛ ebia ɛyɛ agorudie bi cause da biara deɛ ɔte sɛ yɛ preachi, ɔte sɛ oh yɛ preachi wɔ radio so, car mu ne yɛ preachi. Nti nnɛ no yɛnbu preaching sɛ ebia ɛyɛ ade bi. Kwasi, Yɛnim sɛ oo, asɛm wei deɛ ɛse aka aa, yɛate sɛ ebi mo ka, ne yɛka wɔ ha, yɛate abrɛ, but asɛm no so na obegyina de abu atɛn. Ɔse na Nyame asɛm no apu, na anyansa wɔ mu. Ɛnɛ bebree nnim nyansa, yɛapo Nyame asɛm nti. Woka Bible no nso, ɔse sɛ wopo Nyame asɛm deɛ a, biribiara nni hɔ a woyɛ ɛbɛyɛ yie, cause asɛm no yɛ hann, hann no na ɛwɔ sɛ ɛdi w'anim, na sɛ egyina wo siayɛ na sɛ esum ba a, Ɛdeɛn na yɛde bɛhwɛ hann? Te sɛ kanea no ankasa ba na saa bɛkyerɛ hann. Ba Nyame asɛm deɛ ama no abɛdi akyi. To kan Luke five twenty seven na ɛbere bi duru Yesu twam na ɔkɔhuu papa bi a yɛfrɛ no Lewi. Ɔka kyerɛɛ Lewi sɛ ɔmmɛdi n'akyi. Saa berɛ no na ɔgyegye toɔ. Ɛberɛ a ɔbɛgye n'akyi no ɔtoo ne sika nyinaa yɛ dɛn? Ɔtu gui. Nti nka ɛbɛ Nyame mu a nka ɔsɛ bɔne dada nyinaa yɛ dɛn? Yɛgyae. Bɛn deɛ ɛbɛ Nyame mu a na yɛde abɛ mu. Na bɛbɔ fone ne yɛbɔ. Mmeranteɛ nhu sɛ ebi mpo a Nyame reba. Aberanteɛ tu kwan bi rekɔ akɔyɛ adwuma, wanya sika kakra, ne werɛ fi ne maame. Ne maame de akura ase, sɛ emina koro a ɔde bɛgya no koraa, ɔnya bi. Ɔde fefa mbaa. One day, ɔbɛtumi afa mbaa bɛyɛ four na ɔde wɔn nkyɛ. Ne maame bɛfrɛ no, ɔnsan ne ne sika, ɔsɛ, Ɛnnɛ adwuma mu nyɛ. So na ɔde kɔma ne mpena? Yɛapo Nyame asɛm. Woka asɛm kyerɛ aberanteɛ a, ɔmpɛ. Because ɔnim sɛ wanya ahoɔden kakra. Woka Ɔsɛnkafo toɔ vs. One a, ɔse aberanteɛ, kae bɔfo wɔ mmeranteberem, ansa na adabɔne no ba. Ɛnnɛ na wowɔ ahoɔden. Deɛ ɔpɛ na ɔyɛ. Anammɔn biara a ɔpɛ biara, w'ankasa woretu. Deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara, wotumi yɛ. Baabi no bɛyɛ duru. Power no a ekuta no, Nyankopɔn bɛgye afiri wo nsam. Ɛdeɛn na wobɛyɛ? Asɛm bɛn na akeka akyerɛ no? Etwa sɛ wu paako pɛ. Owuo no akyi no, atɛmmuo. Anka Nyankopɔn kaa sɛ yɛbɛwu too deɛ a anka ɛnyɛ. Ka nkwaseade nko ara na yɛde bɛdi. Na baako mpo, hwɛ deɛ ɛde yɛ. Nka ɔse yɛhwehwɛ Nyame asɛm sɛdeɛ yɛhwehwɛ sika. Hwɛ galamseefoɔ yi. Obi bɛtumi atu amena fitia. Ebia ɛbɛyɛ sɛ atu apram do wɔ asase ase, ɔkɔhwehwɛ sika, ohui o, nso ɔpere ayɛ dɛn? Akɔ ayi. Saa na nkurɔfo sɛ yɛhwehwɛ Nyame asɛm. Nso eduru Nyame asɛm so ɛnnɛ nkɔmhyɛ ne yɛpɛ, nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ɛne yɛpɛ. Nti yɛtie Nyame asɛm no a yɛnni so. Asɛm no nso na ɛbɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne. Jesus ɔfiri soro baeɛ, n'adwuma first na ɔyɛɛ ne sɛ ɔkɔkaa Nyame asɛm wɔ asɔrefie. Mpanyinfoɔ sɛ ee na akwadaa ketewa biara na ɔka yi. Nyame asɛm tira. Bɛ nɛ neɛ mpɛ Nyame asɛm, nkɔmhyɛ, obi bɛma oo mɛka akyerɛ oo wobɛkɔ a wobɛyɛ sei wobɛyɛ sei ne nyinaa gyina asɛm no so sɛ asɛm no anni kan amma a ɛdeɛn na wobɛyɛ? Bɛ nɛ yɛmpɛ Nyame asɛm, wotie Nyame asɛm koraa a wonim sɛ agorɔ di adi. Yɛapo Nyame asɛm ne yɛn yɛyɛ deɛ yɛyɛ. Obi bɛtumi akɔ sukuu, ɔbɛnya books bebree na ɔnni Bible. Obi bɛba church, watotɔ nneɛma asisi ne dan, woduru ne dan mu a sound system, TV akɛseɛ, flat screen ɛbobɔ hɔ. Ne fridge si hɔ, ne light asosɔ buruburu nso wobisa no bible a ɔnyɛ bi ma wo. Yɛmpɛ Nyame asɛm, yɛtie Nyame asɛm a ne yɛtwa so. Aberanteɛ atu ɔtu frista na ɔde rekɔ, woka kyerɛ no koraa a ɔmfa, atetetoto ne ntaadeɛ. Abrabɔfo nko ara. Nti deɛ yɛka nyinaa sɛ yɛnsakyera yɛn adwene mfiri bɔne ho, yɛnti ndi Nyame akwan so. Na nyansa ne emu mmienu. Wopo Nyame nyam Nyame mu nyansa a, ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi anante wiase. Because nyansa no na ɛgyina so de tintim ɔsoro ne asase. Two kan James one verse five no a, ɔse deɛ ne nyansa atɔ sini no ɔnyɛ dɛn? Ɔmmu sɛ Nyankopɔn. Ɛnde yɛntumi mmu sɛ nyansa mfiri Nyame hɔ. James three thirteen no, ɔse yɛ wiase nyansa, yɛwɔ Nyame mu nyansa. Na wiase nyansa no deɛ ɛyɛ dwamanbɔ, ɛyɛ kɔkɔnsa, ɛyɛ aniberɛ ne ahantan. Na ɛno nso, ebu a yɛgye firi nnipa hɔ. Ebi wɔ hɔ obi na ɛkyerɛkyerɛ yɛn, ebi wɔ hɔ deɛ obi yɛ na yɛn nso yɛsua, ebi wɔ hɔ nso abɔnsam na ɛto ba. Na mmom Nyame mu nyansa no deɛ, ɛyɛ ɔdɔ, ɛyɛ tema, ɛyɛ fama, ɛnni mmere adeɛ, ɔmpere obi nni ho obi ho adeɛ ho. Ɛte dɛn? Ne nyansa bɛn na ɛkura yɛn? Ebi deɛ no sɛ oo, nineteen years boy, ɔpɛ sɛ ɔsi abrɔnsan, adwuma bɛn na woyɛ? Ɔpɛ sɛ ɔtɔ Range Rover na ɔda mu, wasesa mmaa agu mu na ɔretwa mu kɔ. Obi anwu no, ɛka a ɔte mu koraa nyɛ Nyame nnwom na ɔbɔ wɔ mu o, wiase nnwom. Na wonya accident a, henfa na wo kra kɔ? Asɛm bɛn na wokɔka? Ɛnde yɛmpɛ Nyame asɛm, yɛapo Nyame asɛm. Obiara te sɛ ɔka Nyame asɛm no, na ɔtweetwee. Nti ndɛ no preachers bebree no, ɔmo afa nyansa o. Bohu sɛ ɔmo bɛ preach a, ɔmo akɔ fefa abosom nneɛma bi, nneɛma bi abɛgu hɔ. Nea ɔmo funu bi ansa nnipa atwa ahyia so a, ɔmo bɛyɛ dɛn? Ɔmo bɛhwɛ. Woduru hɔ deɛ asɛm no awɔ wo.

Obi ho asɛm hyɛ mu, ayarsa bi wɔ mu, ebufuo bi wɔ mu, ɛyɛ saa na abɔ mpaeɛ na wobrɛ. Ɛyɛ saa na ɛden sɛ mpaeɛ no bɛkɔ, because ɛyɛ bɔne na ɛfiri mu, ɛsisi mpaeɛ no kwan. Nnɛ no mmerɛ wobie Psalm 37 verse 1 a, ɔse deɛn? Sɛ ɛha wo nnebɔneyɛfoɔ nti. Ɔse na mmea ɛha yɛn ho wɔ deɛn? Nnebɔyɛfoɔ nti. Bibɔ nsɔsi wɔ obi tumi ti ɔha me. Obi te m'abusua mu, wɔasiizi me nhyira bi. Obi atena m'anuonyam so. Bible sɛ saa nipa no deɛ mɛyɛ dɛn? Mɛnha ho wɔ ne ho. Because nkyɛ yɛkaa sɛ wiase nneɛma yi deɛ wɔrefa ne honam ani a, ɛwɔ yɛbɛtumi koraa afa sekan koraa de akɔtwe obi afunu. But sɛ yɛ sunsun mu adeɛ, wotwa Ephesians 12 13 a, ɛsɛ yɛne yɛne honam ne mogya na ɛnya, ɛne awiem otumfoɔ, atirimɔdenfoɔ, yɛne wɔn na adɛn ɛnya. Kane no,

Na ɛrenkyɛ ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtwa wɔn agu sɛ serɛ. Ɔbɛtwa wɔn agu sɛ deɛ ɛserɛ. Nanso mmom da biara yɛkaa ne yɛde si hɔ na yɛgya wo hɔ. Ɔse na ɛha wɔn nnebɔnɛfoɔ ho, na ɛrenkyɛ yɛbɛtwa wɔn agu sɛ deɛ ɛserɛ. Deɛ yɛbɛtwa wɔn agu no, Nyame mfiti hɔ a na wɔatwa wɔn agu o, wo nso ɛgyina wo so. Ɛwɔ sɛ woyɛ biribi na Nyame gyina so de yɛ dɛn? Ɛtwa gu. But ndɛ no saa de, yɛwuridi Bible no, yɛwuridi duru a, ne yɛgyina so ne yɛde abɔ mpaeɛ. Sɛ nipa no nnim deɛ ɔbɛyɛ, ebi koraa mpo ɔno no sa sɛ obi yɛ ne samfo no, ɔno nso ne samfo no no. Nti ɛwɔ sɛ wobɔ mu sakyera ansa ne Nyame nso yɛ dɛn ɛboa wo. So ate? Ɔse bata Awurade. Ɔse bata Awurade ho, wo adeɛ a wobɛyɛ. Wobɛbata Awurade ho na Awurade atwa mu agu sɛ ɛserɛ. Na ɛyɛ ntumi mbata Awurade ho, bɛyɛ dɛn?

Sɛ yɛbɛyɛ dɛ, yɛbɛdi nokorɛ. Vision 12 13 no, Akodeɛ no deɛ ɛdi kan nyinaa yɛ nokorɛ. Nokorɛ yɛ dɛn? Yɛbuebue kwan because ɔse atoro agya no, ɔne ne wan? Bonsam. Nti obi a ɔtwa ntoro biara nso yɛ deɛ? Bonsam ba. Ɛne ɛsɛ nkeɛ nyinaa yɛ bonsam ba o, because wan ne ntwa ntoro? Monni anim bere wɔ Awurade mu, ne ɛmmɔ mpaeɛ. Ɔsɛ wode ɛba sɛ Awurade ho na yɛ dɛn na di ne korɛ kɔ. Ɔsɛ mma w'akoma nni Awurade ho. Mo akoma nyɛ dɛn nka Awurade ho. Nka Awurade ho. Mo akoma nyɛ dɛn nka Awurade ho. Ma obi mmra asɔre sisi a, ɔbɛbɔ mpaeɛ fiti anɔpa kɔsi anadwo. Deɛ ɔpɛ ne nsa nka. Obi a na gyidie bi nni hɔ. Ɔbaa na deɛ ɔpɛ ne nsa nka nti no, wɔantu no amfa baabi na ɔkɔ. Na nka ɔpɛ sɛ ɔba awoa na ɔpɛ na nka ebi ɛsɛ sɔfo no bɛsɛ mu asam de ahyɛ ne yam sɛ gye. Nyame nso nyɛ magic. Ti na ɛnna asɔfoɔ na aturufoɔ ntumi daadaa yɛn o. Bohu sɛ ne waba radio so ɔsɛ brɔda sista ɛdeɛ na ɔpɛ. Biribi hia wo anaa? Ɛne ɛwɔ tu fɔfɔ ne wabobɔ namba no agu hɔ bra na bɛgye. Awoɔ na apɛ anaa? Sika na apɛ anaa? Na ɔno ɔwɔ sika nka ɔno ɔbɛpɛ. Twerɛ ho, Ɔde awoɔ na apa anaa? Ɔka no te sɛ nea awoɔ no hyɛ ne bɔtɔ mu, wopa no awie ahyɛ oyam. Concentration fee five hundred saa no. Nyame Jesus baeɛ no, adwuma bɛn na Jesus anyɛ? Bɛbɛ no abɛgye sika. Ɛfa na Jesus kɔ piriti na aka sɛ obi nkyɛ mo ten pɛsɛs. Matthew ten five ɔka kyerɛ n'asuafoɔ sɛ monkɔ na monkɔka nsɛmpa no na moka mɛma mongye sika mfiri obiara hɔ. Ɛndɛ no, Yɛpɛ sika, sika no abɛdi anim, asɛm no abɛdi akyire. Nyame mfrɛ wo nso, ɛnyɛ by force. Kane no wobɔ nsɛnka a, tete no a, obi ne obi nya asɛm pɛ, ɔsoma kɔ kɔmfoɔ hɔ. Wate aseɛ? Na kɔmfoɔ no ama no aduro bi, bɛgye gu obi pono ano. Ɛnna kɔmfoɔ no nyinaa dane asɔfoɔ. Akɔmfoɔ no nyinaa dane asɔfoɔ. Wohu sɔfo papa no de afrɛ mu, na mmom wobɛhu papa no agye sɛ ɔyɛ dɛn wosua asɛm no. Because asɛm no na ɛbɛboa ma ahu sɛ papa nie, bɔne nie, asɛm no nso nyɛ nsua yi. Bible koraa yɛnni bi. Nso tete berɛ a ɛho yɛn, obi rekɔ sukuu, obi ba rekɔ sukuu a, na ɛsɛ sa. Ɛtumi totɔ bus bɛyɛ bi a three million ne atotɔ ne ahyehyɛ nneɛma bi agu baage mu ɛne ɔgaale ɛne ɔkwa no abɔ soaking. Baa na ɛwofoɔ no yɛnkae sɛ yɛbɛtɔ Bible koraa mpo ama yɛba. Ɔde akɔ sukuu no akɔsua asɛm na ɛbɛboa no no asɛm na ɛbɛma no tu anamɔn ɛwɔ onyame mu no wafiri bɔne ho no ɛno deɛ ɛde ato nkyɛn ɛne ɛde wiase nneɛma math science english saa textbook ne na ɔwɔ bi textbook bi a ɛbɛtwa bi ɔbɛtɔ bi nti ana ne werɛ fi sɛ ɔbɛka akyerɛ ne maame sɛ mato book bible ma me na awofoɔ no anyɛ Yɛagya nso bɛsi mmɔfra so. Yɛn nyinaa ma ne Nyame asɛm. Yɛbɛyɛ dɛn de adi asɛm no so? Ɔsoro deɛ bata Awurade ho. Na di nokorɛ. Ma w'ani nyɛ dɛn nka Awurade ho. Toa so. Na w'akoma, na wama wo deɛ w'akoma pɛ. Ɔse na wama wo deɛ w'akoma yɛ dɛn? Ɛpɛ. Enti na wopɛ sɛ Awurade yi obi firi hɔ, anaa wohyia obi da no, deɛ wobɛhu sɛ wɔn deɛ ɔbɛyɛ ni o. Wobɛbata Awurade ho, wobɛdi nokorɛ, wobɛyɛ deɛ Awurade pɛ, wobɛdi Nyame ahyɛdeɛ so, bɛnyane saa deɛ nyini ntimi nyɛ. Yɛbɛyɛ dɛn nansa aka biribi afiri Nyame hɔ? Obi wɔ ɔbaa ndɛ ɔpɛ sɛ deɛ ɔpɛ no na nsa aka, nanso ɔkyinkyini asɔfoɔ so saa, ɔntimi ntena faako, mmɔ mpaeɛ, nsisi ho sɛ adeɛ bi wɔ hɔ meyɛ nyɛ nti ma mennyae, ne Nyame mfa so mmoa no. Ɛne saa nneɛma nyinaa yɛnnwennwen ho. Isaiah 10 a 1-4 no, ɔse ne nsa anyɛ tia. Ne nsa nyɛ tia nso agye o. Nso ɛdɛn na ne yɛtumi bɔ mpa yɛ kɔɔ ha ma nyame nti yɛn. Na so mo nyɛ deɛ nte asɛm. Ɛdɛn ne yɛtia wo firi anɔpa kɔsi anadwo nyame nti nso nyɛ mu mu. Na mmom yɛ bɔ ne nti no ame yɛne nyankopɔn ntim ayɛ dɛn atete. Na sɛ me ne wo nkasa a menyɛ biribi wɔ hɔ. Saa na ne nyame nso nkasa nyɛ hwee mfiri ne hɔ. Yɛmma Nyankopɔn yɛne ne ntam nyɛ dɛn? Ɛnyɛ pɛ. Ɛnnɛ no, yɛne Nyame ntam atete. Ɔse mogya akeka nsa ho. Awudie ahyɛn ma. Atoro ahyɛ tɛtrɛma so ma. Yɛnka nokorɛ, yɛndi n'ahyɛdeɛ so, na ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛnya biribi afiri Nyame hɔ? Nti wokɔ asɔfo no, wobɛhu sɛ na woha sɔfo yi. Nti sɔfo no, deɛ ɔnim koraa na ɔyɛ dɛn? Ɔka. Deɛ ɔwui koraa na ɔka. Ɛnni ɛbɛgye boba yi sɛ ɔkɔhyɛ ɔmpa ase. Na boba bi mbubu kwan. Obi a wabɔ degree, wawie university, na ɔde ten million akɔgye boba, na ɔde akɔhyɛ si. Nyansa. Wọ́n sọ ama sọfún ní bìtì because of nsúnyà asẹm no because of nsakyera nti deɛ ɔpɛ no nsa nkan. Atorofoɔ no adɔɔso. Meka sɛ ba. Nti ɔka kyerɛ n'asuafo sɛ, Momma mo ani nna wo sɛ aboɔ wɔ hɔ, na ɛnkyɛ wɔreba. Atorofoɔ no reba. Wɔyɛ atorofoɔ o, na mmom wɔahyɛ oguan fitaa. Nti wobɛyɛ dɛn ahu no? Bonsam koraa tumi yɛ ne ho sɛ hann bɔfoɔ. Sɛ ogyina akyiri a, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ papa ni anaa bɔne ni? Na mmom wosua asɛm no a, wobɛyɛ dɛn? Wobɛhu. Nti deɛ mereka nyinaa ne sɛ, mommra nsua asɛm no, na yɛnsakyera yɛn adwene. Ɛnkyɛ na papa no reba. Wokan Job seven seven a, ɔse ɛnkyɛ nipa deɛ te sɛ sunsum, ɛnti yɛtwa no ma no yɛ dɛn? Ɛkɔ. Obi a bɛhu no ndɛ no akyire anyɛ dɛn? Wonhu no biem. Yɛtena Asia akora mpo no, yɛnim sɛ akyire yɛbɛhu obi anaa yɛnyɛ dɛn? Yɛnhu obi. Because wokan Revelation six seven a, ɔse ɔkɔte nsɔano a ɛtɔ so nnan no, na abɔfoɔ bi, saa abɔfoɔ no owuo yɛ dɛn? Edi n'akyi. Wobere so a, obekum ato akyene. Sɛ wobere so a, ade nkye ho, obekum. Mmom yɛn nsakyeraɛ deɛ, ɛnkyɛ na ɛbɛfa ne ba. Yɛnnim sɛ ama yɛbɛhu. Nneɛma mmienu na Nyankopɔn de sie yɛn. Ɛda a ɔbɛba, obi nnim. Ɛda a obi de bɛwu, obi nnim. Na sɛ wokɔ ahyia na adeɛ hye wo tirim no a, wo ɛ? Wokɔ na apoli na apem wɔn ansɔre ɛ? Mmom yɛn nsakyeraɛ deɛ, ɛnkyɛ na ɛbɛfa ne ba. Amen. Amen.